nĩ tũĩ wega na history tũgacokaga tũkaragia ũhoro wa history ũrĩa ĩhana andũ magwĩtwo akristiano hĩndĩ ya mbara mau mau nĩ macokire mũno mwena wa mũthũngũ na nĩ matũmĩrirwo mũno na kĩhũĩ kĩitũ-inĩ o mokire nakĩo Ti gĩkũyũ gĩetire mau mau itoi, ona ti mũthũngũ wetire mau mau itoi, nĩ andũ arĩa marĩ kanitha-inĩ. Tondũ mahetwo nĩma, kana makundio ũrimũ wa mũthũngũ makaga kwĩyona makambĩrĩria kuona mũthũngũ. Ona magetĩkia ithaka iria ciarĩ gũkũ ciothe ciarĩ cia mũthũngũ. Noguo rĩtwa gĩtoi kana itoi rĩokire na akristiano arĩa marĩ kuo hĩndĩ ĩyo. Mũthũngũ policy yake mũngereka nĩ divide and rule. Wambe ũganie andũ tũkundi tũkundi nĩguo ũhote kũmatha. Gakundi kamwe karĩa kaigĩtwo nĩ mũthũngũ karĩ ka akristiano. Mũtikwĩrwo nĩ akanitha ũrĩkũ nĩ akristiano othe makaigwo mwena ũmwe matongoretio nĩ athũngũ a missionary arĩa marĩ gũkũ. Mohoro ũcio mbara ĩyo nĩ yarũirwo ũru mũno na gĩthigithanio tondũ akristiano monaga mũthũngũ nĩ ũramatwara kũrĩ ngai na andũ arĩa mahũranagĩra mbara ya mau mau mamatwaraga kũrĩ caitani mũthũngũ agĩkorwo arĩ gatagatĩ na ngirathi ya champagne akĩenjũĩ andũ acio makĩũragana akristiano aingĩ mũno nĩ moragirwo no nĩ harĩ kĩndũ kĩmwe kĩarĩ ho nĩ tondũ matiamenyaga ũrĩa plan cia mũthũngũ ikoragwo irĩ plan nene mũno Nĩ atũmire kanitha ya na rũrĩ rwa gĩkũũ ciũkanĩrĩre warĩ gatagatĩ ya kĩhũra rũhĩ kiugo itũ itũ mũthũngũ wokire na kiugo kĩrĩ na akristiano magĩta mau mau itoi mũndũ mũtou nĩ kuga nĩ mũndũ ũrenda indo ciene Mũndũ ũrenda kwĩhũnĩrĩria na indo ciene. Mũndũ wa kwananga. Mũndũ wa kũkua na kũhe na hinya ndarenda kũigua ethe ciake. Arenda cia mũthũngũ iria mũthũngũ ethete. Ũhoro ũcio no arehire thĩna mũno. Na nĩ wandĩkĩtwo nĩ mayunivasitĩ maingĩ mũno thĩinĩ wa Europe. Ona wakinya handũ ndũngĩheo ndigiri, ndũngĩqualify ndigiri na yunivasitĩ ma Rũraya Angĩkorwo nĩ ũkuga mau mau nĩ freedom fighters, na hĩndĩ ciothe no ũkonaga andũ arĩa magirajuĩtĩire ma university ma Europe especially UK matiendaga andũ ao ona akĩaria no ũkaigua akiuga mũthũngũ mau mau gũtirĩ ũrĩa athiĩ arehire mũthũngũ nĩ atũiguĩrĩire na angĩ atũninire tondũ arĩ na atomic bomb

Ngambara ĩno ya mau, mau ti mbara iria ingĩ conventional wars ta iria cia Germany na Italy ya Mussolini wa Hitler nĩ mbara ya mwanya mũno tondũ nĩ mbara yarĩ ya kĩroho nĩ ũguo andũ aingĩ marĩ kanitha-inĩ matingĩmenya ndĩrauga atĩa No ũgĩthiĩ itũũra rĩa gĩkũyũ-inĩ, tiga nĩ rĩu rĩrarehire kĩrĩa rĩratũũraga o ũrĩa itũũra rĩa gĩkũyũ-inĩ rĩatũũraga mĩaka igana rĩmwe mĩthiru. Rĩrĩa tũkwaria ũhoro wa mbaara ya mau mau andũ matirĩ mamenya ũrĩa yarũirwo, tondũ gĩkũyũ gitũ gĩtiendaga kũigua ũrĩa yarũirwo tondũ nĩ maugaga kũu nĩ twaumire magĩtuĩka athũngũ. Mũthũngũ nĩ wetigirĩte mbara ĩno ya maumau tondũ nĩ yamũheire headache na ĩkĩmũthumbũra mũno. Ona nginya ũmũthĩ ndendaga kũmĩigua. Ona ũngĩthiĩ gwĩka criminology university cia UK, ũguo nĩ gwĩka ũgeke- ũgeke degree nĩguo ũhote kũpambanaga na na ũharibu ũgĩka masters no mũhaka wĩke paper ya maumau tondũ mau mau moĩ nĩ aharibu mehithĩte magĩcoka gũkunũkĩra thirikari makĩbumbũra andũ makĩũraga andũ ngiri na ngiri ũguo no mũhaka wĩke criminology ũgĩka masters university ya UK wĩke pepa ya mau mau ndũrekithio pepa ya mau mau tondũ mau mau marĩ itoi ũrekithio pepa ya mau mau tondũ mau mau nĩ yarigire na nĩ yarigire na ĩkĩriga ona ũmũthĩ No thĩinĩ wa mbara ya mau mau kuma kĩambĩrĩria nginya mũico tuonaga Ngai. Ĩrĩ maũndũ maingĩ mũno mũno mũno ma ũkai. Na rĩrĩa Akristiano arĩa mahũraga mahũrithirie andũ arĩa angĩ makĩũraga, kwa yo yathi magĩka about time magĩũka magĩikara hakuhĩ na harĩa nyũngũ ya ũboco yarĩ. Rekei tukaragia ma. Mwana ũyũ agatuca mĩnyororo ĩrĩa tuohete. akorwo nĩ tũkwenda gũikara tũrĩ rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ mbere ya mau mau ndinabangwo 1952 rĩrĩa andũ mathire gĩthaka mbara mau mau yathondekirwo na yatanyirwo o mũthũngũ agĩũka Rĩrĩa mũthũngũ endire kuonia mũgĩkũyũ arĩ na hinya na atige kũmũkararagia ũrĩa uga ona ya ng'ũndũ citũ tũgakira tondũ arĩ na hinya augire aigirwo ngo kenda ikĩigwo ikĩhũrwo na rithathi imwe igĩtũrwo marima kenda mũgĩkũyũ akiuga rĩu rĩ haha ti hega tondũ no mũhaka mũgĩkũyũ arĩ kuona ndaragio hĩndĩ ĩyo ndarutaga maoni make hĩndĩ ĩyo

ciothe ikĩigua i hamwe nao mĩango nĩyo yegitagĩra na mũgĩ kũra gwĩthio haro-inĩ no mũthũngũ kana kanyamũ gacitũrĩkia ciothe mũgĩkũya iga haha rĩ haha nĩ mahũthĩra nĩ mahũthĩra kĩndũ gĩa gũtũhinga maitho hĩndĩ ĩrĩa tũkamenya kanyamũ gaka nĩ tũkamagũtha kamĩthĩngwa yahũthĩra na akiuga ithuĩ tũtikũ- tũtikũhũrana nawe rĩngĩ no ithuĩ tũkamenya hitho ya kanyamũ gaka ĩ tũmenye hitho ya kanyamũ gaka nĩ ũgatuona hitho ĩyo nĩyamenyekire mũthuri ti samuel kanitha na thakame kana kwamba gũtwara ciana thukuru ya na mwaka ũyũ watwarire thukuru ciana atarĩ na thĩna mũnene mũno

nake e handå akårore ambĩrĩri ciuria orogia na ciuria icio nĩcio ikinyĩtie mũgĩkũyũ hau tondũ ndakũrũmĩrĩra rĩ ndakũrũmĩrĩra ũgacoka kũmbũria kũ no kamba akarũgama akamba kũrĩria ciuria icio tondũ na andũ mateũragia ciuria icio na rĩu konaga mabũrũri mao matũraga haro Kwaga gũtirĩ maendeleo tondũ kũracaria andũ ta acio matĩyũragia. Bũrũri kuumanĩra hairũ ya thindũrwa ikara na thayũ tondũ ũyũ yoka akarũmĩrĩrwo ũyũ agoka akarũmĩrĩrwo polisi ũirie cia mũndũ mwerũ divide and rule ũgaũkanie nyũmba ũhote kũmĩatha ũhũthĩke nĩ andũ arĩa marĩ nyũmba ĩyo warĩkia gũthiĩ thukuru Mathangu make harĩ nĩ ambĩrĩirie kuoya ithaka cia andũ ao akĩoyaga akĩoyaga nĩ ayaga iria njega agĩcoka agĩkĩrĩte reservation kũrĩa mũndũ arĩikaraga na Mungu atũire mũndũ ndarĩ thoni nĩkũ kiugo na gĩtuire mwana nĩ aikagĩria Mungu mũthũngũ ndaragĩkĩria mũthũngũ ndaragĩkĩria Mungu atakĩ na philosophy ĩyo ndarĩ to ndarĩ philosophy Mũndũ ona ndĩ ona ngeretha nyene nĩ kĩhumo kĩa ngeretha ndirĩ ndona philosophy yao na gũtirĩ kĩndũ kĩruta rũrĩrĩ rũrĩ kũhũthia philosophy philosophy ĩrĩa ĩtũmagĩrwo nĩ abũngwa aingĩ a eastern europe ĩhũthagio kuma kũrĩ ngiriki na nĩkĩ mũthũngũ ndangĩhota kwati gũikara kana kwaria atagũkwata garaita

Ũgĩ- ũgĩ wothe wanjagĩrĩria na na ũrimũ ũgakorwo wĩtĩkĩrĩtie atĩ we ndũ- ndũrĩ mũgĩ nĩgetha wethe ũgĩ na ũrimũ ũcio wake nĩguo watũmire Yesu ya harĩa mũico-inĩ tondũ biũ watho ũrauga ũkĩnyua biũ ũgĩkuĩrĩ nake akĩnyua no ndahotire kũrega ũkwenda kũnjĩra korwo nĩ kamũgĩ kũu no kanyua ikombe rĩa biũ tondũ philosophy yake ĩrĩ na thimo nginya nyingĩ mũno na wao nĩguo mũndũ ũguo atarĩ na ũndũ ũyũ nĩathiĩ sa- first world war nĩatunywo gĩthaka nĩathiĩ nĩatunywo na atold reservations na nake akĩmake good use of that gũcoka icagi makĩambĩrĩria kũhũhũa rĩa marahũhũa mbara ha mbere ĩkĩambĩrĩria atĩ mũjerumani nĩarenda kũhũra mũngeretha amũtunye kenya Rĩu ningĩ mbara ĩkĩambĩrĩria akĩwagĩra thigari akĩhenia gĩkũyũ reke ituthiĩ tũhũrane wona twahũrana na twahotana nĩ tũkamũcokeria ithaka cianyu athuri ma- aitũ makĩrũrio tanganyika na nĩ makuire aingĩ mũno jomo kenyatta ũcio agĩthiĩ narok agĩethwo nĩ dr hatha na akĩaga dr hatha no arĩ mũhunjia ũrĩa mũnene wa pc nĩ ta waithe wa ph church kenya na nä wekire damage ä rä a nene må no ya gå kua andå aitå akä mainithagia thigari cia kristo na nä å biå biå biå andå acio marathi gå kua marathi kå ragwo nä njirimani history nä very painful gũtigĩragia ngĩigua atĩ tũkĩina atĩ ciana cia isiraeli ũrĩa ciathondekaga maturubarĩ ũrĩa ciekaga atĩa ngona atĩrĩrĩ ona gĩkorwo gĩakinyarithĩkĩte gũkĩra ciana cia isiraeli gũthondeka maturubarĩ na kũrenga nyeki na matũ arĩa ũrutwo nĩ kanitha ĩrĩa ĩrathiĩ gũtutwara kwa ngai rĩ rĩu andũ aca aramenya andũ matinjoka mathiĩ gũkua aca nĩ aramenya wega gĩkũyũ matirakĩenda polisi ya mũngereza nĩ kwere mati gĩkũyũ na marakuire njoro haha tanzania makĩrũa na thigari na njĩrani ĩkũndirĩorania andũ acio nĩ makuire aingĩ mũno gĩkũyũ nĩwekĩrwo mũgithi nĩwekĩrwo nĩ thigari kĩa cia kristo ikaumagĩrwo ikinyagĩrwo nĩ dr arthur matige ndarĩ na ũhoro kana nĩ mũgacoka andũ acio macoka macokire gũcoka na thĩna mũnene mũno maũndũ marĩa merirwo first world war matiahingirio gũkaratũrĩka mbara ya kerĩ ya thĩ Rĩngĩ ũkarĩ mũndũ mũthĩ nginya ciaca igoga mĩthina wa Kenya nĩguo andũ mathiĩ mbara akĩrĩ atĩ hĩndĩ ya makiuga ithuĩ tũtigũthiĩ sisi hatuendi huko, hiyo ni vita yenu, piganeni huko. Ana hati na basi waja hao waru waru wa- ah, Nyaru magetu makero reke ituke haha tukire ukai haha tukire watutanya igo vikuhura mujirimani na ithui ni tukamuhaya wiyathi kenya gutire kindu maitirio na gutire thigari ciakuire nyingi second world war no thiure statistics cia second world war casualties wone gikuuni kiu giakuire kingi gĩakuire nĩkĩ kĩngĩ mũthũngũ nĩwe mũndũ ũyũ tondũ ayarĩ mũgĩkũ amenya kanengerwo kũndũ kĩ tondũ anthropologist ya ngeretha nĩ marĩkĩtie kuona mũndũ ũyũ arĩ kũnene mũno mũ- mũ- mwĩcirĩrie wake na mũndũ ũyũ nĩ araria na ngai na njĩra nene mũno na mũndũ ũyũ arĩ magongona ekaga mamwe manene mũno mũgĩkũ ndetigĩrĩtwo nĩ gũtuĩka arĩ mĩtwe ĩrĩ ka arĩ njara inya etigĩrĩtwo nĩ magongona ma ngai wake mavogolo ma animo maroneka thĩinĩ wa bibilia mũthũku tarĩ namo tondũ nĩ mũchenji ona matwĩta achenji ndarĩ na maũndũ ta maya mũthũku mũthũku ariraga na kũnungĩra na kũhutia na kuona na kũigua no mũgĩkũũ nĩ ahingaga icio ciothe agatigwo na kĩndũ twĩtaga six sense ya kũmenya no ũthiĩ na ũtarĩ na maitho na ũtarĩ na kĩĩ na ũkinye kĩrĩnyaga

Ithuĩ hitu tũgũikara na gũkũ ithiramu na inyuĩ hĩndĩ ya gĩithiramu thĩ na kũu mũratũreha thĩna bũrũri ũkĩgaya gũkĩgĩa India na Pakistan na ithuĩ Kenya haha no tũragio mbeca iria ciokire na andũ aitũ makĩenderio mĩtoka ĩrĩa yarĩ mĩkũrũ na andũ aitũ mathikĩrĩirie mbeca iria maumire nacio first world second world war makĩenderio ngari iria ciarĩ cia iria ciahũranaga second world war we karanja wang'ania oya kirori kiria mbeca ikarengwo ni uguo we thie aria angi maregire kugura irori magithii makiambiriria matuka tutukani twari twa ndoro na twa nyeki saa kiro ingi igiuka gutiri mundu ukahura biashara ya nyumba ya ndoro niguo mbeca iria maumire nacio second world war ithire nä gå tå oka må thikä ria wä gå tå Mũthuri ũyũ tũkauna angĩgĩtunywo mũgũnda ũrĩ haha na ndikwenda gũtinda ngĩari mũno andũ a Kiambu nĩ moĩ. Korwo nake wa biũ. Mũthũngũ wa moti mau. Oka na ingĩra gĩthaka gĩake na kĩaga o maita merĩ. Mbĩrĩra cia ithe na andũ ao igĩthiĩ irĩ kũ mwena wa mũthũngũ. Agĩtigwo mwena ũmwe. Makĩambĩrĩria kũpambana. Korwo nake nĩ akinyire nginya agĩthiĩ nginya Randa. Ngetha naye getha chibu wao mũkora.

no nĩ kuona gĩthomo gĩkĩ nĩ igũhota kũhingũra ahote kũmenya mũthũngũ makĩria nĩ arenda ciana nginya citũ ihote kũmenya mũthũngũ tondũ nĩ atunyirwo 1946 47 46 makĩrehe kĩ- kĩhunjio kĩa ũhonoko gũgĩtuĩka nĩ marahonokire presbyterian church ĩkĩnegena mũno gwatuĩka nĩ kũrahanũkire nĩ kuga andũ othe nĩ brothers rĩu mauga tũrĩ brothers na ithuĩ tũrĩ macetra arĩa nao nĩ kĩrĩa nĩ akamia ng'ombe na kũrĩma na gũcina makara ma mũthũngũ tũngĩtuĩka brothers atĩa gũgĩũka kaũndũ gokire andũ arĩa maiyĩte mabandiko athũngũ makĩambĩrĩria gũcoka tondũ nĩ mahonoka na nĩ matuĩka brother na mũthũngũ na mũthũngũ aĩkana mũno ĩgĩtuĩka nĩ karĩjũ ningĩ polisi na maratathi rekondi icio tũrĩ nacio andũ aya nĩ mainkarĩtio mahonoke no nĩ tondũ haha harĩ mũndũ big headed ũhonoku gũtwarwo nginya gwake gĩthũngũri teachers training college kenyatta no arĩ kũ watafutaga na gũkũ akĩrũgama akauga rĩu honokai nĩguo rĩu tũtuĩke ciana cia ngai basi tondũ ng'ani ĩno yahonokire aracokia ngwĩrire mũthũngũ ndonaga mwena waku onaga wake

na nĩ kũhonoka tũhura nĩ gĩthũri na mũthũngũ ũrĩa tondũ nĩ oire mũgũnda wakwa nĩ anengere mũgũnda wakwa Nĩgetha tũtũre- tũtũranagia igoti-inĩ tũtũre tũtige brothers tũhũra nĩ gĩthũri mũcemanio ngeretha nĩ cianinire na ũgĩthira no nĩ atigire amakwo nake marakara ma mũgũnda wake agĩsapoti anake arĩa maumĩte first second world war ona angĩ wa mbiũ nĩ wamacokanĩrĩirie na makĩambia gũthondeka military unit anake acio ũrĩa marĩ kũrĩa second world war harĩ mũthũngũ ũmwe ugaga Maũndũ ĩkĩambĩrĩirio nĩ thigari iria matirinĩte iria ciarĩ Bama tondũ ciarĩ disciplined. Nĩ mũthungu akandĩka na ũkaigua na araheana ũhoro ũcio. Thigari ciitũ cia second duo itingĩtuĩka cia mau. Mau nĩ ndatĩ, ici nĩ thigari twatirinĩte igatuĩka njega mũno. Thigari iria ciaumire Bama nĩcio ciaorganizire mau mau.

jazi bege girado riu ni mambiriria kuria mori nginya mundu utangiathire githaka akoya ngomongo Nito jira mahiru ni thigari iria ciumire mbarake ya. Tondũ mamamenyire wega biũ makĩmenya no andũ ta ithuĩ kĩrĩa mendete nĩ gũtũkomera. Ũrĩa ndĩrakwĩra kana gaciaro no mũhaka ũgete bwana mgongo.

ona andu matirete kigia jerusalemu ni guku marecire jerusalemu ni kwathuku maugire maumire magicoka guitwo guku thi nginya thigari ici cia thiseke no undu uyu nicio cionire andu aya ni kumbahwo ni takataka nicio ihataga cioro nira niraigua guoya seke no undu uyu andu aria makuire athungu ni monaga andu airu matirakua mari mititu ya bama nao makiambirie kwihaka rangi Tondũ andũ aya nĩ maramenya aya mararoa nao rĩ, tũtigũtiga tũkĩũraga andũ aya inyuĩ. Tũrenda tũũrage athungu aya. Huyu Japani harakiona ino ni nyeusi ire hiwo huko ndajira ikubafu kanyaje ni umuntu gamale magokana kiria micemani etirafira wa allied forces north africa ndirenda kuonania haria ni second world war niku marakara maturaga nandu mwene ũyũ wa kenyatta akiuga tũtingĩriganĩrwo no tũtingĩikare tũtirĩ kweheria andũ aingĩ matirĩ mamenya nĩkĩ kũrathiĩ nĩ kaũndũ nĩkĩ gĩthia kĩ- arenda kuga atĩ nĩkĩ ũndũ kĩaumire kũnene mũno mokĩte mokĩte mokĩte mokĩte harĩ mũthũngũ ugaga gũtirĩ mũndũ ũĩ gũkirĩrĩria ta mũgĩkũyũ

na nĩ mũndũ wĩtigĩrĩtwo mũno na ti mũchũgũthi athiaga na mbere na maũndũ make india rĩrĩa njogu ikwenda gũkĩra rĩ njogu ndĩthiũrũrũkaga gĩcagi tondũ icagi irĩ forest njogu ĩkĩragĩra fore ĩki ĩkĩragĩra gĩcagi gatagatĩ tũguita magana matatũ tũkombĩrĩra njogu no njogu nditindoragĩra na magui ĩthiĩ ĩthiĩte majestically kuma jango ĩgathiĩ jango ĩrĩa ĩgathiĩ jango ĩrĩa ĩngĩ ũguo nĩguo mũiko ĩhana no ngĩthiĩ kũingata tũmagui tũrĩa ndũgũthiĩ kũrĩa ũgũthiaga ũgekora kũndũ kũngĩ mũthũku ndamenyete atĩ mũndũ ũyũ nĩguo ahana enough is enough Mũrĩkũ ndekaga maũndũ atakũgweta Ngai? Kũrĩ na ĩngĩ ĩno yagũraga mĩcinga haha Misiri yetagwo Boran Camp agatwara gwake gwake yarĩ parliament nĩ kuga aciragĩrwo nĩ ateti othe othe ũteti ũrĩa mũhiũ atwaragwo gwake mũciĩ mĩcinga nĩ wagũraga

na ndingĩrĩka matambĩte gũthiĩ kũrĩ ngai wao mũĩkũ haha rĩu nĩho ũgĩkũyũ ũroneka ndũngĩthiĩ matingĩka ũndũ mũĩkũ atainvũkĩte rĩtwa rĩa ngai wake Ũkĩrĩra mĩaka ya 1948 airĩtu a gĩkũyũ matiatuĩkĩte gũkũra marima aya na thigari ici mbeca iria ciarogota ciathiaga kũrĩ maraya macio ma thũngũ rĩu maraya macio ma gũka gũkũ marehire ngoro njũru mũno na ĩgĩtũkĩrĩria gĩcoke tũririkane rĩrĩa makuire mũno na mekire mahoya marĩ mũtitũ-inĩ wa Bama na magĩa makĩo nĩ mehĩtire makiuga mainũka no makũrũa ndikwenda gũcokera mahoya macio ũrĩa mahoire Bama tondũ nĩ ndarĩtie ũhoro wamo gĩaririkana kĩrĩa haha o station-inĩ ĩno na matongorerio nĩ mũthuri wa Kiambu na ndĩrona mũthuri ũyũ tarĩ wa Karura ka Nyũngũ nĩho aumĩte na makĩhoya magĩethaga position ya Kĩrĩnyaga menya nĩ ũndũ ũrĩa Obama agarũrũkĩte nginya agetha direction ya Mount Kenya arĩ mũtitũ wa Obama ũyũ nĩ andũ acio marĩ na wĩtĩkio mũnene mũno na kĩrĩma kĩao na rĩmwe magĩũka 1948 rĩrĩa mendire gũthiĩ kĩrĩma-inĩ kĩu maria na ngai wao nĩguo meharĩrie tondũ nĩ makũringa mũthũngũ aya nĩ moĩ nĩ makũhota no akristiano nĩ moĩ mũthũngũ ndangĩhũrĩka tondũ an- ma- arona ahana ngai tondũ mũthũngũ nĩ kĩhumo kĩa ngai ũcio nĩguo mwĩrĩre wa mũkristiano rahmatiyo ena kina mwana mwana ni arona ni arona ni oga igoma 1948 mahamana mathirwo ni thigari iria ciaumĩte bama na tiathirwo nĩ andũ a kawaida nĩ thigari iria ciarĩ bama na gĩtũngana na athuri ikũmi na erĩ na ũrĩa ũkoragwo arĩ mũnene wao wa ikũmi na ĩrĩ nĩguo wakĩbirwo makĩambĩrĩria kũhoya na marĩ na itimũ rĩrĩa mathire magĩthecithia thĩ rĩgĩtuĩka na itimũ rĩa ngai ona ngai akĩnengerwo rĩake hau ndeto ici iheanagwo no itimenyekaga wega tondũ itiricacĩtwo na itiheanagwo nĩ arĩa ma- el custodian ya kĩũria gĩa gĩkũyũ athogora ikũmi na ĩrĩ a kĩrĩra kĩa magongona ma gĩkũyũ makoragwo marĩ ikũmi na ĩrĩ tondũ mũthuri arangaga kĩgongona gĩa kĩrĩnyaga mweri ũmwe kũnganaka ka ũndũ arote kanona kana akorwo nĩ kĩoneki arĩa angĩ akameta akagwa ndũmĩrĩri oka ĩhana ĩhana gĩkũyũ gitũ nĩ kĩaherire hau kũrĩ ũgũ wa maithe mao ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa bibilia na kĩrĩa ũgũ wa mũthũngũ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa kanitha

na itũra rĩa kĩrĩrĩ hau magĩcoka makĩra mũgũ wa kĩbirũ ũraria ũhoro wa 1948 harĩ kĩndũ andũ aitũ matarĩ mataũkĩrwo mũgũ wa kĩbirũ nĩ rĩtwa rĩa mũndũ ũrĩa mũnene wa athuri arĩa ikũmi na erĩ Koguo it's an office. nĩ office Nĩ gũkoragwo kwĩ baba mũtheru. baba mũtheru Kana tũngĩkorwo tũkiuga president. kana rĩu tũngire president ĩno nĩ obici na ũrĩa mũnene wao nĩwe mũgũ wa kĩbirũ O nĩkĩo nginya ona hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ mũgwa kĩbirũ ũrĩa nĩ wĩtagwo cege cege arĩ mũgwa wa kĩbirũ rĩarĩ rĩtwa rĩake rĩu cege rĩu cege nĩ rĩrĩa kĩrĩ mũgwa wa kĩbirũ na wabici wabici ĩyo nĩ ũgĩ wa kabirũ ĩĩ nĩ tondũ njiguaga atĩ kahĩĩ kau nĩgetha gagatuĩkire mũgwa wa kĩbirũ getagwo cege kũrĩa mwena ũrĩa wa gatanga karĩa koigaga nĩ nga nĩgetha arute wĩra ũcio nĩ ngacoka thutha wa mweri mũnene rĩu ngũrũria kamarũinĩ kĩbirũ rĩ mũgoha kĩbirũ tigä tå rehe må ndå na office office nä torä tugaga torä tugaga firaå nä thä inä wa bibilia firaå nä agä å ka agä akithia mahiga na nä kå rä firaå nä marä kå marä ega må no warega muno Ah, Firauni rĩtia nĩ rĩtwa rĩake Firauni twara tũngiuga mũthamaki. bismillah ti mũthamaki Okay. ningĩ firauni nĩ hebrew nĩ kuga busy house ona ti rĩa kiegyptian ti rĩa ki- ti- ti rĩa kĩhemu nĩ rĩa kĩyahudi fanao nĩ kuga nyũmba nene na rĩtwa rĩrĩa heo nĩ ayahudi a musa rĩrĩa marĩ kũrĩa a musa ĩkĩ yenu tiwe ngai rĩrĩa marĩ egypt hĩndĩ ĩyo mathanaga o gũtirĩ heights of era macokire magĩũka makĩnyitwo thamaki hĩndĩ ya joseph na nĩ yahudi ũretaga nyũmba nene nĩ ya kĩyahudi

ĩĩ kwagĩire thĩna tondũ mũndũ athoma Bibilia nĩ arauga ĩĩ agĩthiũgũ akĩhũra andũ na ndũciarwo a bunda we gũtirĩ kĩndũ ũngĩgwaca Ngai na kĩo na gĩkũ naye nĩ ũhoro wa tondũ weta ũhoro wa Samsoni Samsoni haha we ndũrĩ kĩndũ ũngĩra Ngai kĩa rũrũ rwaku na ndũndũ Ngai agwĩkire ũkagĩa no nĩ meciria ma mũthũngũ moka nĩ gũkingĩte rĩu ũgoka ũkahingwo ũkaga kuona ũndũ ũngĩ tiga ũrĩa mavugo arenda gũkuonia nĩ ndũmĩ njega mũno nĩ ĩrakuonia ngai ũrĩa ĩkaga na andũ ake na wee wagĩte kanyamũ ũngĩraha ngai nako 1945 na 48 nĩguo mekire Naguo akĩbirwo athiĩ akĩambata na mbara na igũrũ agĩthiĩ kĩrĩkĩrĩinĩ agĩcoka nĩ rwate mweka mũkaro kau akiuga rĩrĩa mũngetha akĩra haha ũthamaki wake nĩ gũthira ũgathira to kenya nĩ thĩ yothe ũkaharagana

kati kwali na ugayi munene muno bwama 1948 nimu matumira yathi wa kenya woneke muhamadi yahoire ndungiariho ingiarugire utambara ire ngi marwa no mbara mbara ya maumo nĩanyitithanĩtio mũno na mũngai ngai agacarenjwo ngai akahe ũhoro nginya akona no ĩyo rani nĩ ngũharũrũka na o o rĩ tondũ nĩ ũrakĩrĩkanĩro kĩna maita merĩ o he kĩndũ merĩre ngai

kĩva kĩarĩ president harĩ andũ aya mau mau nĩkĩ mwera ngai mwamuĩ nĩ mwahĩtirie makĩnjĩra na kweli tũkĩorganize mau mau onahoya ma mau mau tũgĩthiĩ tũkĩmethera permit na kĩ na kĩ magĩcoka o harĩa mũndũ arĩ gĩthaka ona angĩ matiamenyire tondũ nĩ mariganĩirwo magĩcokera ũhoro ũcio maraugire gũkũ yarĩ marumi manene mũno makaririkana tondũ yarĩ kwĩ- gũcokera ũrĩa mekire ndarauga atĩrĩrĩ oĩ kũu nĩ arĩ kũrĩ ngai mũno na nĩ ũndũ wa gũthiĩ kũrĩ ngai wake akĩheo yathi Mwathi wa Kenya nĩ Ngai wa maheire. Mũthũngũ nĩandĩkĩte nĩnguona rũhiũ rũraikio nĩ andũ aya rũgathiĩ mairo mũgwanja. Mũthũngũ ndararega. No rĩu ndarĩ rekondi cia rũhiũ aheanire. Tondũ andũ aya nĩ kũũhi rekondi cigagwo. No ngĩthiĩ rekondi cia Ngeretha imwe nĩ irauga tũmũndũ tũtũ nĩ twaikagia rũhiũ mairo mũgwanja. Rũhiũ rũgaikio ũguo rũgathiĩ mairo mũgwanja rũgakora mũthũngũ ho. Mũthũngũ nginya ũyũ ũrĩ na binoculars mwena ũmwe ndarĩ. gĩtumi thũngũ ũrakiuga nĩ gwathe mairũ mũgwanja to ũrĩa arĩ koguo rĩ maumau mũthũngũ areta ũyũ maumau maumau nake thigari nĩ igĩrĩ haha harĩ njũni njũni ti gũtirĩ mũndũ wĩtagwo njũni nake gũtirĩ mũndũ wĩtagwo maumau nĩ kondi ya mbara rĩu nĩ ũkaigua mũthũngũ ũguo maumau wa savage

Eh, wari kenya ingĩhũra mau mau mũthũngũ angĩ ndĩramenya arauga nĩ ndabatiĩ kwaria kũrĩ maũndũ mataragio ũyũ nake akĩhumbũria mũbuto akĩmwĩra tuge nĩ wandathira ya kũgũrũ na no ũkũ akĩmwĩra nĩngũkuonia nani nawe nagĩkonithia supermarket ya amerika ũyũ athire agĩciba store ya mĩtũngi ya maguta nĩwamerika akĩrigwo nĩ kĩa andũ maramia tondũ matũraga ũguo

Pedro Madera macokire kuga ithuĩ tũtingĩathire kũhũrana na mboru cia South Africa tiga nĩ ya Dedan Kimathi. Kenya yambĩrĩria nĩ ya Afrika yambĩrĩirie. Mũingĩ bũrũri wa Kenya nĩ mũhĩgĩtĩo mũno Afrika. Na Jomo Kenyatta nĩ mũhĩgĩtĩo mũno Afrika. Lakini informe people daily ya move mpakeda tuguma huduma ndio madikite. Hano mau ni pride ya bũrũri. Mabundi matarĩ njamba ciao ciaitata Australia harĩ kamũci karĩ kuo getagwo kerĩ kerĩ nĩko karehagwo history-inĩ ya ciana nginya thukuru na kũrĩa kaiyaga gwĩtagwo kerĩ country kũrĩa gathiga kaihĩte gathondekete gĩkuo kĩa mabati gaikĩrwo na thani gatigaringĩka gathiga thĩ nginya garirikana mũici mũnene gakaiya mataitwo rĩu nĩko shujaa

kana majiararo ma mau marĩa twarĩ nao maũndũ akĩrutĩra atĩ ndathiĩ kũrũa mbara naengue naguo bũrũri ũyũkĩrĩrie kwerirwo atĩrĩrĩ eke ũrĩa gwĩkagwo kwa igũrũ gwĩkagwo gũkũ thĩ it is in reference ya wisdom ya mount kenya na kwa ngai ũrĩa gwĩka kũu igũrũ gwekagwo gũkũ thĩ nĩkĩrĩnyaga ũguo kĩhana ũrĩa kĩnyitanĩte na imperial seat of majesty kwa ngai hau gatagatĩ na nakĩo tũthiũrũrũkaga wakorwo ndũrĩ na ũgĩ ũcio rĩ ũkauga andũ acio nĩ mĩngĩki kaũgĩ kanini nĩ thumu na kĩu tũthiũrũrũkaga kĩrĩaga tũkĩrũgama maita mũgwanja tondũ harĩ kĩro hari kiumĩte kĩrĩnyaga gĩkambata nginya kwa ngai wahoera hori mahoya makambĩrĩria gũcoka nĩ tondũ ngai ũrĩa wa kirinyaga ona ũmũthĩ na nĩkĩo mũrona queen elizabeth na yakwĩra mũcukũrwe cia ũkirinyaga gũthiĩ kariae wĩkĩrĩre mũirĩtu ũrenda kũhikia mbateho ũmũthĩ ũngĩra andũ a kenya ũguo rĩ mbara ũngĩ gũkĩrwo gũkũ mathiaga nginya rĩ kũndũ kũngĩ no mabũrũri mangĩ rĩ matiramenya gũkũ nĩ kuo ũhoro wothe ũrĩ andũ aitũ nĩ ndiũĩ nĩkĩ kĩamakomborire mĩtwe nake hatu ũndũ cio nyingĩ mũno nĩ Erikson tondũ wekĩte nake research ciake na njĩra yakwa ciakwa na njĩra yakwa na arĩa angĩ Erikson athiaga zaidi tondũ nĩkũhota kũingĩra nginya kũu agathiĩ Israeli akauma kũu agathiĩ na kũrĩa kũngĩ agathiũrũrũka agacoka agacoka ũkĩrinyaga Ekayo kana maratathi make kamĩcoka nĩ haha andũ mathĩna ũrona atĩa ngakuona nake arĩ na dimension ĩngĩ ya ũgĩ mũnene mũno kĩranyaga nĩ kĩhiũ kĩnene mũno bũrũri wa kenya waheirwo na gũtirĩ bũrũri ũngĩ thĩinĩ wa thĩ ũkahana Kirinyaga- kenya nĩ ũndũ wa kĩrinyaga na amerika nĩ mahũraga mabũrũri na nĩkĩo mũthenya wa sabasaba ithuĩ nĩ tũĩ gũtirĩ ũndũ magwĩka Kĩndũ mĩrĩa akorwo ngĩheria nĩ gĩkĩ rĩa tũraria ũhoro ũcio wĩgiĩ Reke ndigĩ hau kama andũ nĩ gĩkĩ kĩũria. Bũrũri kũgĩa kĩgongona kũgĩa cira ya magema ciũthi ya Kenya ya Mount Kenya Kĩrĩnyaga ndũhũragwo na ĩbũ. Na nĩkĩo mũthungu arehire makanitha na andũ makĩrute wĩathĩ ngwĩre mũthungu oka gũkũ na nginya baba nĩ anjĩraga twahoyagĩra mĩgumo-inĩ. Nginya athũngũ mokaga mĩgumo-inĩ. zero by zero tugithito hekirisi tugito nyumba witigeri wa ngai kana woni wa ngai one on one ugitira nĩgĩkoragwo maheni mothe marĩ na kũu tondũ presence ya ngai nĩyambire kweherio kaita mũndũ ũkũria nĩgetha tanakeha nĩ ũhoro wĩgiĩ ah, mau mau Ah, na mũhũngikie maitho kũrĩa mwena ũrĩa wa kanitha gatoreki kũrĩa mwena ũrĩa wa nyĩrĩ kũrĩa wambĩrĩirie mũtaratara wa kwanĩrĩrwo atheru akristiano agatoreki arĩa moragirwo na angĩ matarĩ nginya agatoreki arĩa moragirwo nĩ hĩndĩ hĩndĩ eh, ya ũkĩrĩirwo wĩyathi to kũrĩa andũ makwĩra nĩ wagweta ha wĩigana andũ aingĩ moragirwo kristiano aingĩ moragirwo rĩu nĩ gĩko ngĩũria nĩ gĩkĩ akristiano acio moragirwo nĩ wĩtĩkia wao kana nĩ gũkorwo makĩnyita mbaru mũthũngũ kũringana na woni waku gũtirĩ mũndũ ũngĩkũraga nĩ wĩtĩkio waku

maingĩ na wetha ngai nake mũthũngũ ahũra thimũ mau maugire gũkũ nao mau mau mahũrĩrwo kanitha-inĩ nao mau makiuga rũciũ na ithuĩ tũrĩ kũu na yarĩ ha makĩhũrwo ndatuĩkire ta mũndũ gwĩtwo suraima arĩ andũ moka mahanyũkĩtio ndikwenda gũtenderia mũno hau no nĩ kũhutĩrĩria marehetwo marehetwo biũ na nĩ makabirwo ĩyo nĩ nyũmba ya ngai

ũgatekaga kĩha wĩ rũngũrũ-inĩ warĩbo yakwa nĩ mĩrongo ĩtatũ na ithano ona ndĩmũĩ na ciwaha no ndĩaragia na niĩ ndirĩ mũndũ wa gũthiĩ kuona mũno mũkĩra kĩa rũnda mũndũ akanjĩra thogoroke haha wakorwo akandĩrutĩte mbũri cigana that's nonsense ithe niĩ thiaga mũgumo-inĩ ngarora thiaga gĩtina-inĩ mũndũ aroraga ũgathikĩrĩria na gũtũ kwa mũbo ũkaigua kana ũkũhehererwo nĩ ngoma iria iraria reke twambe tũcoke hau tondũ andũ nĩ marathũkia rĩu nĩ tũkinyĩte handũ nginya tũgetigĩra gũthiaga mĩgũnda-inĩ tondũ gĩkinya ũgakora angĩ mokerwo wehere kaĩria yako ka maũndũ maya karĩ igũrũ hanini Ee, gũtirĩ kĩndũ nyendaga gĩthiĩ mũgumo-inĩ mbũri kana benge kana mbeca na wendi wakwa wa bũrũri nĩguo ũtũmaga ngũnde haha ndekire atĩrĩ handaike mũtu njerethe kaũndũ kanini harĩ mũthũngũ twarĩ nake arĩ na gathĩna mũthũngũ mwerũ nĩ nĩ harĩ handũ mathiaga na athiaga kwao mathiaga na ngui mathiaga tondũ ndakĩrĩ ho akinya handũ harĩ ho ngui ikambĩrĩria kũgamba ahacũkaga ngui igakira acokera ho ningĩ ngui ikagamba na iragamba nginya kĩoete gua irutĩte ũru mũno akahĩtũka agoka ningĩ na ngui ingĩ cia handũ hangĩ akahĩtũkĩra o hau nĩko kwao kwao mũgũnda-inĩ wao ngui icio ningĩ ikanegena na ikararama ningĩ ikaigua nĩ iranyingĩra na ikaruta ũru ahĩtũka hau igakira Rĩu mũndũ akĩmwĩrire akĩngora kĩnjĩra gũthiĩte gũthiĩte ndamwĩrire atĩrĩrĩ ngui nĩ rekondaga ũndũ wekĩkĩte mĩaka magana merĩ ĩngĩkinya handũ ngui ngui angĩkorwo kĩndũ nĩ gĩkĩkĩte mĩaka magana merĩ andũ makĩũragĩrwo handũ hakĩgĩa mbara andũ magĩkua ũtwarĩre ngui ho nĩnegenaga na nĩkũgaga na nĩnyingĩraga mehera ĩgakira tũtirĩ tũrakinya hau labda tũgakinya hau twagĩa na super computer igwĩkĩrwo tombo wa ngui ũgekĩrwo ũgatwarwo thĩinĩ wa screen ũkona mbica ĩyo maya nĩ maũndũ marĩa tũraigua for future gen- generations iria igũka ona scientists kũrĩ kĩndũ mareka ũkaigua ĩyo answer tũkamĩona thutha wa mĩaka 20 ndamwĩra ũguo anjĩrire atĩrĩrĩ Mavere raiti togo mahiga re kodo ku ni kuchora mahiga. Na mtoni ku. Gimira kuthiti atiriri. Ore ni drona. Ku kwanyu ni kuthiti tu thahabu. Na andu marike ku ya thahabu ku ma Spain, mabũrũri the, the new world. Athugwa as Spaniards. nĩ mokaga na thahabu maiyĩte kuma kũrĩ Red Indians kuma civilization cia ta Inca kũrĩa kwa Montezuma na cio ngeretha igathiĩ meri-inĩ na baranja makaiya magathiĩ magacihitha irandi-inĩ andũ marĩkia kwenjithio na ciathiĩ kũ tĩri-inĩ arĩa athĩki magakũrwo maitho

nuthu ĩmwe nĩ yaku nuthu ĩrĩa ĩngĩ nĩ yakwa ndingĩhota gũthiĩ gũthiĩ uk ũthiĩ ũkore my sister ng'ania arĩ hana mũthiĩ mwana wa kirimuna mũthiĩ bengi ũtransferwo that fund ĩyo no mistake ira mĩkire nĩ ũndũ wa kĩgongona mbeca nĩ ciake na ũmenyo nĩ wakwa na itingĩtukanio